Yo mpanyinfoɔ ne ahwɛfoɔ ɛnɛ nso yɛma mo akwaaba ɛde ba Kabacha TV so. Ɛnɛ nso mmerɛ aduru sɛ yɛde yɛn dada dwumadi a ɛyɛ Amammerɛ Fie ɛde ɛbɛbrɛ wo. Botaeɛ a ɛta dwumadie akyi ɛne sɛ kae sɛ yɛn nananom ɛde amammerɛ ɛne amaneɛ ɛna ɛde di dwuma ɛfiti tete ɛbɛpem ɛnnɛ. Nanso yɛn ɛnnɛ nkwadaa a yɛabrɛ ahem sɛ yɛn werɛ firi amammerɛ no kakra. Ɛno nti Kabasha TV yɛgye de ato yɛn ho so sɛ ɛwɔ sɛ yɛtwe ɔman no mu na afei mpaninfoɔ a wɔwɔ nimdeɛ ɛde fa amammerɛ a wɔtumi kyerɛ ma yɛte aseɛ yie no yɛbɔ apem wɔn na afei yɛasuasua nneɛma bebree ɛde afiri wɔn nkyɛn. Ɛno nti. ɛna wohwɛ yɛn ɛnɛ yi nti sɛ ɛnɛ ɛna ɛyɛ wo first time a wohwɛ yɛn a station a wohwɛ yɛ Kabakyaaw TV nyame srɛ sɛ wobɛyɛ ama yɛn ne sɛ wobɛ subscribe wo subscribe wie a na woatwɛn kakra a wobɛhu sɛ ɛdɔm a bi ɛbɛba wɔ screen no ase na afei woamia ɛdɔm no su ɛde ama yɛn fiti ɛnɛ kɔ video foforɔ bi a yɛde bɛto channel no so no wone first person a wo sa bɛka afei so yɛwɔ Facebook ɛna TikTok Like page no na share videos no, na afei gyae wo comment anaa asɛmbisa bi a wowɔ ma yɛn no gyae to hɔ. Yɛkenkan a, mmuaeɛ bi a ɛwɔ ho no na yɛde ama wo. Ɛnnɛ, yɛabɛpiem wɔ Volta Region a ɛkuro a yɛfrɛ hɔ Honkpo wɔ Mɛfɛ ne ne mpɛsoa so. Yɛn nsa aka yɛn maame baako bi a yɛne ne ɛbɛba di nkɔmmɔ. Saa mmerɛ yi deɛ yɛatwa yɛn ho mmerɛ tiawa bi, sɛ yɛkɔ na yɛba a, Yɛne yɛn maame bɛ starte adi nkɔmmɔ na wahu nipa ko a yɛne no redi dwuma ɛnnɛ. Yɛatwa yɛn ho suma. Ɛdeɛ a megye so yɛ Nakote Solomon Sunday. Twɛn yɛn ba sisi a.
Ayi bi to turo e ma nya homa no no ma ya ya fa kpɔ kplɔ kan ya fa sa we ga ro. Ayi bi to turo e ma nya homa no no ma ya homa kpɔ kplɔ ya fa sa we ga ro. Ayi bi to turo e ma nya homa no no.

Ok nti mpanyinfoɔ yɛda mo ase sɛ mo agye berɛ ama yɛn ama yɛakɔtwerɛ yɛn ho aba yɛakɔgye aboafoɔ nkratoɔ aba afei deɛ yɛrebɔ apee yɛn maame na yɛne ne astate redi nkɔmmɔ baabi a ɔwɔ pɔtee dwumadi pɔtee a ɔde ɔwɔ n'asoɛeɛ ɛna ne din na afei ya yɛakɔ ɛɛ ɛɛ dwumadie no mu ankasa nti yɛn deɛ yɛn ho sɛ nhaban bebree agu yɛn anim sɛdeɛ wonim no no. Ahaa nti yɛbɔ apee no na yɛne no astate de nkɔmmɔ. Nti okay nti yɛkɔ no straight yɛkɔ Ayigbe no straight na afei yɛayere yɛn ho a na yɛde aba Twi no mu ama mo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mo nso mobɛte dwumadi a yɛdi no ase. Dada me me dɔ Wezon no kɔba kaba twa TV. Akpa mia ha mia Wezon. Me sɔre mia ho. Ati.
Me lese se me karibe ho a lese se. Ma lese se.

Ɛna asate redi nkɔmmɔ, yɛabisa no ne din, wabɔ ne din, baabi a ɔwɔ, ɛna mede kan ka kyerɛɛ wɔn sɛ ɛha yɛ Mɛpɛ, Hɔnkpo. Ɛna afei nso dwumadie pɔtee a ɔyɛ wɔ ha no, ɔkyerɛ sɛ ɔyɛ Maame Se anaa ɔyɛ ɔbaa kɔmfoɔ a ɔne nananom tumi kasa na afei ɔhaw bi a wowɔ mu no, ɔtumi boa wo na wo nso woayi wo ho afiri saa ɔhaw no mu. Nti yɛbɔ apɛn no na yɛne no akɔ so adi nkɔmmɔ. Ta Egba Miva

Wate agba ma nyɛ dɔko mu aso wɔn nyɛ lema. Yo nti abusua yɛbisa maame sɛ sɛ yɛka amammerɛ anaa amane a asekyerɛ pɔten bɛn ɛna ɛwɔ ho ɛna ɔkyerɛ mu sɛ sɛ ɛka amammerɛ a amammerɛ yɛ adeɛ a asɛ abusua mo wɔ ade bi a mo so a yɛde agyaw nananom no ɛde agyaw no ɛwɔ sɛ woso wosom sɛ wansom a Ɛyɛ saa a, ɛde ɔhaw brɛ wo. Enti ɛwɔ sɛ woso mu, na sɛ obi wɔ ɔhaw anaasɛ ahokyerɛ mu a, wotumi ne nananom akasa baako mmienu, na afei nananom ate wo nne, na ɔhaw a nipa no wɔ mu no, wobɛtumi aboa na wayi nipa ko no afiri saa ɔhaw no mu no. Ɛno na yɛfrɛ no amammerɛ anaa amammerɛ asekyerɛ no nyinaa ɛno no. Okay, la, agba mekpaba.

ababaawa na wote ase anaa wobɛn biribi a ɛpo anaasɛ nsuo wɔ a, ɔpɛ sɛ ɔto wo fo. Sɛ ɛyɛ a wo wobɛn ɛpo no anaasɛ nsuo no a, ɛyɛ a mɛnyi wo ho nyinaa ɛmfa nkyerɛ nsuo no. Ɛsiane sɛ nsuo no a ɛda hɔ no nso honhom wɔ mu, nti sɛ honhom no ho wo ho te sɛ sɛnea wo yɔnko nipa bɛrima bɛho ɔbaa na ho akɔnnɔ bɛyɛ no no, saa na wɔn a wɔwɔ Ahunhum a wɔwɔ nsuo no ase nso, wɔhu nipa a ne ho yɛ wɔn akɔnnɔ. Ɛno nti, ɔkaa sɛ wɔ ne nkwadaa mu no, ansa na maame no bɛba abɛfa no no, na ɔno nso pɛ nsuo ano kɔ. Ɔkɔ a, ɔtumi kɔyi ne ho nyinaa na afei wadware. Nti ɛno mu na ahunhum no anaasɛ tumi a wɔwɔ nsuo ase no, wɔbɛfaa no. Wɔma no yeraeɛ. Ɛnna mebisaa sɛ, ɔyeraeɛ no bɛyɛ Nna mako mako sɛn na ɔyeraa afei efie a yɛhwehwɛ na yɛn ho ɛna ɔkyerɛ sɛ wakɔhyɛ nsuo n'ase bɛyɛ fourteen days fourteen days ɛna mako mako du nan ɛna ɔkɔtena ɛpo n'ase anaasɛ nsuo n'ase nti na mebisa no sɛ nti sɛ ɔwɔ hɔ a. maame no a ɔne wɔn reyɛ adwuma no, anaasɛ tumi a wɔwɔ nsuo no ase a ɔne wɔn reyɛ adwuma no, ɛyɛ a wɔbɛsra no wɔ fie anaa? Na ɔsɛ ae, ɛyɛ a wɔbɛsra na wɔn ba a ɔne wɔn tumi di nkɔmmɔ te sɛ nea ɔne nnipa bɛdi nkɔmmɔ. Na bisa sɛ so nkurɔfoɔ a wɔwɔ efie ha nyinaa no, sɛ ɛ aba mu sɛ honhom no firi nsuo no ase bɛsra no a, Ɛyɛ a wɔn nso wɔhu nana no sɛ daabi, ɔno na ɔwɔ honhom mu ani a ɔtumi hu nneɛma wɔ akyire. Nti sɛ wɔn ba a, wɔn a wɔn wɔ fie no deɛ, wɔn nhu no. Gye sɛ ɔno a yɛabɛfa no akɔ a wɔn ama no honhom mu ani no, ɛna ɔtumi hu wɔn na ɔne wɔn di nkɔmɔ. Na me dada, ndwɛ me abeɛ, apart from mami siade.

Ma iga gagara ma akpɔ ŋwa enu yio ke wole be makpɔ wɔe nuo nakpɔ sesea mewɔ ge no ma mekɔ eve dua wɔwɔ me ma. Nti ebusua mi yɛbisa yɛ maame sɛ so ɔwɔ bosom foforɔ bi ɛka maame no ho a ɔde yɛ adwuma ɛwɔ n'asɔɛ ha na ɔse a ɔmo deɛ ɔmo wɔ hɔ bebree ɔbɔ kpakpakiri de din ɔsan bɔ foforɔ bi din a wa megye di sɛ woso wote ɛdin a ɔbɔɔyɛ na ɔkyerɛ mu sɛ Ansa na wode wo haw bɛba ne nkyɛn no, anaasɛ wode wo haw ba ne nkyɛn a, ɛwɔ sɛ ɔnkɔ ɔnhwehwɛ mu. Ɛwɔ sɛ aha, ɔne nananom nkasa, na afei wabisa wɔn ade baako mmienu bi ansa na wayɛ biribi ama wo a, wayɛ biribi ama wo. Hyɛ mu sɛ ɔhaw biara a wode bɛba ne nkyɛn, sɛ woyare, nnipa no rebɔ dam, anaa honhom bi na ɛne wo redi asi nso a, Wobɛn no a, anaasɛ yɛde wo ba ne nkyɛn a, ɔwɔ mmuaeɛ de rema wo. Ɔbɛtumi ayi wo afiri saa ɔhaw no nyinaa mu. Ya, me, me dada, me ayi da, me ayi da gyi. Na nya ba ama ama vigyi mo. Na twɛ vi ama wɔga no. Na nya nyɔnwo na da soro ama ma gyi wo da mo ana va ama wɔga no. Na nya ntu, e na nyɔnwo gyi na ada e ma kpo ana va ama wɔga no. Na kpo nyɔnwo ada,

Mɔ wɔ gani wa ji. Ka kana ma gara muna ma kpɔ ba ma ya ma la ji yɔ ka ma ma ma gbɔgblɔ gani ba o wa ya ma te via ji ji go. Ma cho gani na na ma ba ya ma te via ji ji go.
Nti ebusua asɛm a yɛ maame ɛka deɛ waka no awura baabi paa ama me nso mate aseɛ mebisa sɛ apart from sɛ odwuma ɛnkɔ so anaasɛ tumi ɛne wo ɛredi asie no biribi foforɔ nso ɛwɔ hɔ a ɔbɛtumi adi ho adwuma de ama no ɔkyerɛ sɛ woyɛ ɔbaa na sɛ wontumi nwo a waduro wɔ ne nkyɛn ɔbɛte so ama mo prɛko pɛ nea ɔbɛtumi ayɛ ani sɛ sɛ ɔba na sɛ woba na sɛ ɔho sɛ daabi ɛyɛ huhu mu asɛm a ɛwɔ sɛ ɔne huhu mu anaasɛ nananom di nkɔmmɔ ɔne wɔn ɛkasa ansa na wayɛ biribi ama wa wayɛ biribi adi ama wo ɛna ne sɛ ɛwɔ ɛ ɛ awoɔ asɛm yi. Te sɛ ɛbaa no ɛɛ mmaa no bi wɔ hɔ a anaa yɛwɔ nnipa bi wɔ hɔ a ɔba asase so a, ɔno deɛ, kyenkyen ara ɔnwo. Woyɛ dɛn a, ɔnwo wɔ asase a waba yi so. Saa nkurɔfoɔ no nso, deɛn na wɔbɛtumi ayɛ de afa na wɔakyerɛ mu sɛ sɛdeɛ ɔde kankaeɛ no, ɛyɛ honhom mu asɛm. Enti sɛ ɔne nananom kasa Na sɛ nananom ka kyerɛ no sɛ, Dabi, wobɛtumi awo, na mmom ɛyɛ nneɛma baako wei, mmiɛnsa wei na ɛsi wo kwan a, ɔbɛbɔ mmɔden na wayɛ saa ade no ama wo na wo nso woawo agye wo ho afa wo ba. Ɛna sɛ wahunu wɔ honhom mu sɛ wo deɛ, ɛnyɛ ade a wobɛwo wɔ w'abrabɔ mu a, ɔbɛka kyerɛ wo.

abe ne dɔ wɔm, ega me tɔtɔ ɖe asime na wò o, ye ne dɔ wɔm me fe xem na wò o, alo ega me tɔtɔ ɖe asime na wò o, ne eva me kpekpe ge ɖe ŋuwò, numawo katã adze edzi na wò.
Te te ebusua me bisa ema me se apart from sɛ ɔpɛ wopa awoɔ ɛne ɛho nsɛnsɛm no adwumayɛfoɔ te sɛ wɔn a wɔyɛ aban adwuma yɛn nso a yɛyɛ adwuma a Bosome no so a wɔntua yɛn ka, woyɛ aban adwuma no nso a promotion wonnya bi anaasɛ w'akatua nso yɛnto mu a, wo nso mmuaeɛ bɛn na ɔbɛtumi de aboa wo? Ɛna ɔka kyerɛ me sɛ saa ade no deɛ ɛyɛ tɛ wɔ n'ani so, ɔbɛtumi asan ayɛ saa adwuma no nyinaa de ama wo. Lɛ lɛ

Yɛpɛ ambulance kyira kwan anim anim aa na yɛde nipa no ɛkɔ hospital. Sɛ wo wonim saa aduro wei anaa wowɔ saa ɔhaw no bi a, frɛ no na afei ɔnyɛ aduro ma wo. Aduro no ɔde honey bɛka ho ɛna afei nso ɔwɔ nneɛma baako bi a mmienu bi a ɔde bɛka ho de ayɛ adwuma ɛɛ aduro de ama wo na ɔhaw a wowɔ mu saa akomayareɛ problem no ɔhaw no, ɔtumi ayi wo adi afiri saa ɔhaw no mu apart from agyi dɔ a hɛya dɔ bubu wara gali na kɔɔ no. na afali na lafa mako ye nwoma gyigya mu no o nwoma gyigya mu no o ama bubuli na akɔkpara nti na na adi dɛ wafa mu na ɔgya ku aka o ohun de si ade nyolo agbama. Ka na ma jaw de. Na ma jaw na anya ba ba gba no go alo nwa ma jija gana yo.
Okay. Anya ba ma jija gana yo. Okay. Nti ebusua ye ma mi esan edi nkomo ye bisa no sɛ apart from sɛ ɔde bɛyɛ aduro de ama wo ɛwɔ akoma yareɛ ho no ɛdeɛn biom na aduro wei ɔtumi de yɛ ɛna ɔkyerɛ mu sɛ saa aduro wei woba ne nkyɛn na sɛ woreyɛ adwuma a, ɛnkɔ so. Woyɛ ade bi a, ɛnsi so. Sɛ woyɛ adwuma no mpo, wonya sika no nanso wonhu sika no, wonhu nea wode reyɛ a, bra. Ɔde saa ahaban wei ne baako mmienu bi bɛfra na ɔde ama wo na wakɔdua wɔ wo fie. Sɛ wodua na ɛfi fɛ a, na kyerɛ sɛ nea wohwehwɛ no, wo nsa nyinaa bɛka. Ɛna mebisa no sɛ, nanso sɛ Mfimfɛ so a ɛna ɛkyerɛ sɛ ah ɛneɛ nea honhom ne ɛka no ɛna ɔsɛ nso wotie na ɛkyerɛ sɛ sɛ amfifa a hwee ni hɔ a wobɛyɛ a ɛbɛsi so ɛde ama wo ka ne ɛkwe ni wɔbae dui yɛmɛ gyaw ɔmbubu ara na dogali na na na wɔnɛ

Yɛ amiɛ la va hɔɛ akɔ ya pɔ ma va dui na ame ma. Ate ŋu adui nɛ. Ate ŋu adui nɛ. Ee.
Ok. Yo. Ate ŋu adui nɛ. Yo.
Ha nti ebusua mi mi bisa mi yɛ maame sɛ yɛfa ne sɛ wakɔ dua afifɛ ɛna nneɛma akɔ yie ama wo ɛno nso ɛyɛ one side. wa wadua ɛmfefɛ na kyerɛ sɛ nneɛma nkɔ so te sɛ na ɔkaeɛ no deɛn ɛna ɔno bɛtumi ayɛ ɛde ama wo anaa wobɛtumi afa wo busuani bi sɛ wo yere na wo ba aba na afei ɔno saa da no a wode no aba no ɔno na ɛbɛgye ahaban no anaa e, e, edua ɛkita no yi ɛde akɔ fie ama wo na ɔno akɔdua ɛwɔ w'anan mu ana ɔse o oh, ɛkwan wɔ hɔ Sɛ wopɛ sɛ wo wo ba first one na ɔde ama wo, woakɔdua na ɛnyɛ yie a, na sɛ woreba biom na wopɛ sɛ wode obi foforɔ ba na saa nipa no na ɛbɛgye ade no na ɔnkɔdua ma wo wɔ wo fie na ɔmfa represent wo a, ɛkwan wɔ hɔ. Wobɛtumi de saa nipa no aba. Sɛ nipa no dua a, ɛbɛtumi afefɛ de ama wo na afei nea wo nso wopɛ

Kawe, afe, na kpɔbɔ, ɛbafe, alenama. ok yo nti abusua wei deɛ yɛ maame se ɔde kyɛ yɛn nea ɔkyerɛ ɛne sɛ ɔse saa adua yi anaasɛ ahaban a ɛkita no yi nea ɛwɔ ho ɛne sɛ sɛ woyɛ obi a anaasɛ wowɔ ɔhɔ na wo sɛ obi wɔ hɔ a honhom, yɛse honhom taa ha no paa, ɛno anadwo a ɔnda, ɛne sɛ ɔyɛ biribi a ade no ɛnyɛ yie, ahohombɔne ɛne ne ɛredie ɛsie aberɛ aberɛ nyinaa. Saa ahaaba wei ɛbɛtumi ayi saa ɔhaw no ɛde afiri nipa no so. Nea wobɛtumi ayɛ ne sɛ sɛ wohu ahaban no a, wo ne ahaban no bɛkasa na waka kyerɛ ahaban no sɛ Meba abɛtew, na mebɛtew dwumadie nti a meba abɛtew ni. Me mede wo rekɔ fie, obi wɔ problem wei, mepɛ sɛ mede wo kɔ fie na kɔ solve saa problem no mfa ma me. Nti woyɛ wie a na afei wa sɛ wobɛtu o na watu anaasɛ wopɛ sɛ wobo so na wote kakra bi wɔ so na wode kɔ fie nso a na wate ɛno na wode akɔ fie. Nti afei wokɔduru fie a nea wobɛyɛ ne sɛ Wobɛposa no wɔ nsuo mu na afei woadware de ama nipa no. Wode dware nipa no wie a, ɔhyɛ wo bɔ sɛ ɛfiri saa da wei rekɔ, ɛda a woyɛɛ saa dwumadie no maa nipa no, ɔhaw a ɛyɛ honhom mu asɛm mma nipa no so bio. Ok, kɛ na o o. Yefa valia. Yefa valia na nya ba.

Nti abusua ahaban wei na nana kyerɛ me anaa yɛ maame kyerɛ mu sɛ sɛ wonya saa ahaban wei obi wɔ hɔ a wo sɛ nipa no ayare ama ade no adokoro no sɛ ɔkɔ owuo mu ano no yɛyɛ a ɛnyɛ wode kɔ hospital a yɛntumi nsa saa yareɛ no ɛmfa ɛma wa wonya ahaban wei na wonya nneɛma baako bi a wofrɛ ɔno na ɔkyerɛ wo a, wotumi de ka ahaban wei ho na afei wode ayɛ aduro ama nipa no. Sɛ mpo aduru sɛ nipa no wawu ara ne sakura, wode aduro no ne nea ɔbɛkyerɛ wo no mikse na wode ka saa nipa no a, nipa no bɛsɔre aba nkwa mu bio. Okay, da, da, da, abare. Kan na nya ba amata.
Ama ɛtɛ. Ɛtɛ.
Okay. Ɛhɛn. Ɛha ŋu lika na kɔkɔ ga kpe ɖe eŋuti hafi awɔe asi na ama. Mhm. Ye hã ama ƒe tete ma emiamia ge. Emiamia ge. Emiamia ge. Wow. Okay.
Nya ye ma mi kan to aso ni se se uhu wobe ŋu se nkurɔfo bi wɔ hɔ a anaasɛ nipa bi wɔ hɔ wobe ŋu sɛ nipa na hono. Ɛnyɛ sɛ ɔyɛ obolo na ɛyɛ yareɛ na ɛrebɔ saa nipa no a, wonya ahaban wei na wofrɛ no na afei wakyerɛw nneɛma baako bi a wɔsɛ wotɔ fa ka ahaban wei na fa yɛ aduro no ma nipa no woyɛ na wode sra nipa no a, ɔhyɛ wo bɛ sɛ nipa no sa obolo no a ɔyɛ na ɛyɛ yareɛ no ɛbɛba fam. Ɛnyɛ sɛ ɛbɛba fam koraa ɛbɛte wɔ nipa no ho na nipa no adi ne ho na wanya nkwa.

Na okpei ye nwian mo gblɔ ye o ɖefu nɛ a ne yɔm manya lɛ mawɔe ato gbɔgbɔ dzi akɔ ɖo ɖi yi ke wa kpo sese. Ok yo nti ahan ebusua emi ni mi ma mi bisa ya ma mi sɛ viewers ana sɛ bɛ hwɛ adeɛ bebree no yɛ mo a mo hwɛ yɛn sisia no bebree wɔ hɔ a mo wɔ abrokyire nti ɛnyɛ debia nso ɛnyɛ mo nyina nso ɛna mo bɛ nya. ahaban wei nti mmuaeɛ bɛn na ɔbɛtumi de aboa wo sɛ wowɔ saa ɔhaw a wɔabobɔ so no nyinaa wɔ wɔ saa ɔhaw no bia deɛ na wobɛyɛ anaa wobɛyɛ dɛn ansa na ne wo nsa aka saa aduro wei anaa ɔbɛtumi de aboa wo ɛna ɔsi ɔhaw biara ɛnne ho sɛ wowɔ aburokyire na ahaban wei wonnya a, nea wobɛtumi ayɛ ne sɛ, sɛnea mekae no, nɔmba no na ɛwɔ screen no ase no, na woafrɛ ɔno ankasa. Ɔbɛtumi ayɛ biribiara wɔ ha na ɔde ama no. Ɔbɛfa nananom so, na afei ɔne wɔn adi nkɔmmɔ de afa ahaban ho ne aduru a ɔpɛ sɛ ɔyɛ

Okay, yo nti abusua ohun ahaban a ɛkra yɛ yɛ maame wabɔ ne din na wate sɛ yɛ yɛfrɛ no adapoma. Adapoma. Adapoma. Okay, nea nea ɛwɔ ho ni sɛ ɔse woyɛ nipa woyɛ adwuma ɛno deɛ adwuma na ɛhia no woyɛ adwuma na adwuma no nkɔ so hwɛ nni hɔ a wodeɛ wode wo sa ka a. Ayɛ yie ɛde ama wo daa no. Saa ahaban wei, ɔde nneɛma baako bi ɛbɛfra wo na afei ɔde ayɛ biribi ɛde ama wo. Na afei nneɛma a ɛsi wo kwan a sɛ woyɛ adwuma a ɛnsi so ɛmma wo no, saa nneɛma no nyinaa ɛbɛfiri kwan mu ɛde ama wo. Na afei woyɛ adwuma

Egbe ya ata anyo. Na de ko dɔ ɔga no la. Mm. Na de ko dɔ ɔga no. Okay. Yo nti ahwɛfoɔ yɛ yɛ maame ɛsan akyerɛ ade foforɔ bi ɛwɔ ha. Ɔkyerɛ mu sɛ sɛ wakɔgye bosom na afei wode bosom no ɛyɛ adwuma de akɔpem mmerɛ bi afei wahu sɛ Afei wo ne bosom no kasa a, anaa wode saa, wo ne saa tumi no kasa a, tumi no rennye wo so biom. Ɔbɛtumi aboa wo wɔ, ɔde saa ahaban wei ɛbɛboa wo. Na afei sɛ wofrɛ wo tumi no a, wagye wo so na wayɛ adwuma de ama wo. Ebia na nneɛma baako bi na atɔ kyima Ɛno nti na wofrɛ wa wɔ wɔn ngye wo so biom nti sɛ wowɔ saa ɔhaw yi bi sɛ wakɔ gye tumi bi a wode yɛ adwuma na afei aduru baabi wofrɛ no a ɛmma anaasɛ wɔntie wo anaasɛ wɔn gye wo so a sɛ woba ne nkyɛn a wofa ne number no na wofrɛ no a ɔde ahaban wei ɛne nneɛma baako bi ɛbɛfra na afei wa wa wɔde ayɛ adeɛ ama wo na afei wokɔ fie a wobɔ wo bosom no anaasɛ tumi a wode yɛ adwuma, wobɔ ne din a, ɔbɛgye wo so fɛfɛɛfɛ. Hmm. Mi ayi dɛ ngɔ. Ɛyà mi te da fia.
Mi mi asɛ dɛ ɛnya.
Ee. Mi mi ayi dɛ bubuji.
Amaya. Mhm. Le ƒe gbe ma. Mi yue ne be gbekuatɔ.

Kakra na ɔresɔ wo ahwɛ. Wo yɛ a mɛtwa wo sɛ dadeɛ. Wo yɛ a mede tuo bɛbɔ wo. Saa nkurɔfoɔ no, ɔse sɛ wowɔ ɔhaw no bi, anaasɛ wo ankasa wopɛ sɛ wobɔ wo ho ban de firi atuo, sekan anaa dadeɛ, saa nneɛma nneɛma a yɛde kɔ ako no, wopɛ sɛ wobɔ wo ho ban de afiri ho a, bra ne nkyɛn. Ɔde saa ahaban wei ɛbɛyɛ biribi de ama wo, na afei sɛ wode bɛsra wode asra. Sɛ wo. Wobɛnom nso a, ɔbɛma woanom, na afei yɛtuutu a, ɛnka wo. Obi bɔ wo dadeɛ anaasɛ sekan koraa ɛntumi ntwa wo. Nti sɛ wohu nkurɔfo wɔ baabi na sɛ obi abɔ wo tuo na atuo no anka wo ma, ɔse ɛyɛ saa ahaban wei a, ɛyɛ saa ahaban wei ɛna wɔde yɛ. aduro anaa wɔn de ayɛ biribi ama saa nipa no ɛno ti na wobɔ ne tua ɛnka no no nti ha yɛ securities no wɔn a wɔbɔ ghana ho ban anaasɛ wɔn a wɔbɔ nkurɔfoɔ fie ho ban no nso wobɛtumi afrɛ yɛ maame na afei wɔde saa ahaban wei ayɛ aduro ama wo na abɔ wo ho ban na obi bɔ wo tu a ntumi anka ho
ɛnam aka eku na nyɛ bɛ agyɛ wotu afɔre mu o Bɛyɛ ɔgbla nwula nti o, ɔdɔ wɔ hɔ papa, wɔn de si adeɛ wɔ hɔ, agya ɔtwi wɔn ara nwua, ama ya nwuli wa ga kɔ kpɛrɛ nti aza no yi kɛ mɛte na ne kɛ ɔga o. Yɛ maame kyerɛ mu sɛ sɛ woyɛ obi nso na sɛ abɛyifoɔ abɔ wɔn ti pɔ wɔ wɔn ho sɛ wodeɛ yɛbɛsɛe wo anaasɛ hwee ni hɔ a wobɛyɛ a wɔbɛma anaa wɔbɛpene se ɛbɛse so de ama wo no, wodeɛ bra. Sɛ woreyɛ biribi na sɛ wuhu sɛ ade no a woreyɛ no nkɔ so a, ɔsɛ sɛ wuhu no sɛ tumi bi te akyiri anaa ebia ɛbɛyɛ abayifo wɔn ampene sɛ ade a woreyɛ no bɛkɔ so de ama wo. Bra, wɔde ahaban wei bɛyɛ biribi de ama wo. Afei, sɛ abayifo no anaasɛ honhom mu adwumayɛfo no yɛ biribi a ɛntumi

na ɛredi nkɔmmɔ wɔ ha. Wɔakyerɛkyerɛ yɛn nneɛma pii. Nti ɛɛ ahaban a ɛwɔ ha no na yɛresua adeɛ de fa ho. Ɛwom sɛ me meresua adeɛ but mo wo na worenya nso mfasoɔ. Mfasoɔ a ɛwɔ so ne sɛ sɛ wowɔ ɔhaw bi a yɛ Maame bobɔɔ so yi nyinaa bi a, na afei woafrɛ ɔno na ɔtumi de ahaban ne ne ne tumi a ɔde yɛ adwuma wɔ n'asoɛeɛ no ha ɔtumi de aboa wo na wafiri saa ɔhaw no mu sɛ sɛ nnɛ ɛna ɔyɛ wo first time a wohwɛ yɛ station a wohwɛ ɛyɛ kabacha tv nea wobɛtumi ayɛ ama yɛ ne sɛ wobɛ subscribe wo subscribe bia na afei woatwɛn kakra wobɛhu sɛ ɛdɔm bi ɛbɛba ɛwɔ screen ase na woamia dɔm no so anaa dɔma no so ɛde ama yɛ fiti ɛnɛ kɔ yɛde video foforɔ bi tu channel no so a woayɛ first person a wosan aka afei nso yɛwɔ facebook ɛna yɛwɔ tiktok like page no na share video no fa mae na afei nso wo comment anaasɛ wasɛmbisa no fa to dwa ɛde ɛma yɛn na afei yɛakenkan na yɛama wo ho amoayɛ sɛ wopɛ sɛ wo sponsor yɛn so a anaa dwumadi a yɛdi ayɛ wo fɛ ɛna wopɛ sɛ woboa yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛko akɔ yɛn anim na yɛayɛ adwumaden ɛde ama wo anaasɛ yɛn yɛn yɛn nsa mu ɛnyɛ mmerɛ Na yɛatoa so na yɛde adwumadie yi ɛbrɛ wo a, number a ɛwɔ right no, yɛbɛsrɛ sɛ wobɛfa ɛno na wafrɛ na wo ne yɛn marketing department adi nkɔmmɔ. Mmuaeɛ bi a wopɛ sɛ wode ma yɛn no, na wo ne wɔn adi ho nkɔmmɔ. Yɛatwa yɛn ho mmere tiawa bi, yɛba a na yɛn maame ne yɛn awie, yɛba seesei a. yo nti ahwɛfoɔ yɛda mo ase sɛ moatwɛn de ama yɛn na yɛakɔgye yɛn kratoɔ yɛne yɛn maame ɛretoa so ɛdi nkɔmmɔ ɛde afa ahaban a Ɛwɔ ha yi, yɛka kyerɛ wo sɛ dwumadie yi botaeɛ a ɛtɔ akyire ne sɛ yɛhu sɛ mmerɛ bi a atwam no yɛn nananom amammerɛ sei ara, amammerɛ, amanneɛ ne ahahanba akyerɛkyerɛ no anaa ayaresa no na wɔde kyerɛkyerɛ wɔn mma a tete no a hospital nni hɔ koraa mpo anaa health centre nni hɔ no wɔtumi de ahaban yɛ aduro ma wɔn ho wɔn ho sɛ wɔyare a wɔtumi sa wɔn ho yareɛ ama wɔnyikyɛn

Wontumi nda, nna woda nso a, woso so daeɛ basabasa. Woso daeɛ na wonam nsuo ano, wosom daeɛ na wonam baabi a ɛnsɛ sɛ ɛwɔ sɛ wokɔ, wosom daeɛ a na afei wobɛhu sɛ wonhu wo ho ano na abrabɔ no mu ayɛ basaa de ama wo. Nsanom, nneɛma basabasa, ɛha na woyɛ saa ahaban wei, wohu sɛ ɛyɛ. honhom mu asɛm, ɛno nti ɔne nananom bɛkasa, na afei ɔde nneɛma baako mmienu bi aka saa aduro wei ho. Ɔbɛtumi de ayɛ kyila nso de ama wo, na afei wode ahyɛ wo ho, na afei saa ɔhaw no, ahonhom ne wo ɛde ɛdisitɛbi wo anadwo, ebi woda a wontumi nda no, Na wo sum daeɛ basaabasaa no, sɛ wo wɔ hɔ nso a, wo yɛ ɔbɛma ho sɛ wo ne ɔbaa ɛɛda wɔ honhom, wo yɛ ɔbɛma nso ho sɛ wo ne ɔbaa ɛɛda wɔ honhom, saa nkorɔfoɔ no, anasɛ wo wɔ hɔ nso wo sum daeɛ a, na wo didi anadwo wo ne nkorɔfoɔ ɛnenam bebree, nanso adeɛ bɛkye anasɛ wo ani nso bɛtew no, na wo nkoaa na wo da hɔ no. saa nipa koro no w'aduro ani anaa w'ayaresa wɔ yɛn Maame nkyɛn, ɔse frɛ no na afei ɔmmoa wo. Sɛ ɛbɛhia sɛ wobɛba ne nkyɛn nso a, ɔbɛka kyerɛ wo sɛ w'ankasa bra. Sɛ ɛho hia nso a, na sɛ wowɔ baabi a ɛwa na ɔho sɛ ɛkwan no mu wa ma wo a, Ɔbɛtumi ne wo akasa, na afei nananom ne wo adi nkɔmmɔ baako mmienu bi, na afei nneɛma a ɛsɛ sɛ ɔde ka ho no, na ɔde aka no de ayɛ adwuma de ama wo, na afei wo nso woadi wo ho de afiri saa ɔhaw no mu. Mianyi dɛ ngɔ bubu galia. Tso ya ŋtsia, eya ŋtsia, nenye be ɖevi aɖe fia ko dze anyi kpla ko ku ƒe nyi aya me fia wòdzro.

koye fa nkume kɔkɔ ge. Aline. Aline. Alo atakɔ fun kume ne. Afun kume ne aline fa ko afɔfɔ ge. Okay.
Yo. Aha nti abusua yɛ maame akyerɛ mu sɛ ahaban a ɛkora no ade baako a ɛtumi ɛyɛ nso ɛne sɛ wɔ hɔ saa na sɛ wahu sɛ obi abɔ fam anaasɛ watɔ fam sisi a asɛ wakɔ koma. Bisaa no nea wobɛtumi de ahaban wei ayɛ ɛne sɛ ɔse wei deɛ ɔkyerɛ obia hmm ɔde akyerɛ sɛ obia nyɛ sɛ wo wɔ obi a anaa wahu obi na sɛ nipa no amono mu a watɔ fam na ɔkɔ coma wode ahaban wei ɛne shile tete deɛ no flat one no Aha, na wayam, woyam ne nyinaa anaasɛ wobɛ mixi wɔn mmienu no de abɔ mu na afei wode nsuo kakra bi agu so na wode adware nipa no anaasɛ wode ahuru nipa no anim de ama saa nipa no. Saa nipa no a ɔwɔ koma no, ɔbɛ ɔbɛsɔre de afiri koma no so a wode ahaban wei ne hyile no ka bom na wode yɛ aduro ma nipa na ɔbɛsɔre sisi a.
Ɛyɛ a mesi dafia. Ok, yo, na me me ayi dɛ. Mamlɛ tɔji.
Ɛyɛ a. Good. Ɔyɛ ne bɛ waga chifa kyɛkyɛ.

Nyamaya.
yɛ ahwɛfoɔ yɛdeɛ yɛse yɛpɛ wei deɛ mahyia yɛ maame kyerɛ sɛ ahaban a ɛkora ni ɛwɔ ayigbe mu no yɛfrɛ no wangahyigba wopɛ kyɛkyɛ sɛ ɛdua a wohu sɛ yɛn a yɛpɛ wangahye paa no hmm, ahaban wei na yɛde yɛ wangahye no na saa aba wei na ɛsɔ wɔ wangahye aduane no so na ɛma mekyerɛ sɛ aba no a ɛkora no no protection bebree ɛwɔ mu te sɛ na ɔde kankan no atuo sekan ne adeɛ a yɛde kɔ ako biara no ako akodeɛ biara ɛntumi ɛnka ho no nea wobɛtumi ɛyɛ ɛne sɛ saa wonya ɛɛ aduaba wei na wakyɛ mu. Wokyɛ mu mmienu a, wobɛnua nkosua de ahyɛ mu. Na afei wa. Wode nkosua no bɛhyɛ mu. Wode nkosua no bɛhyɛ mu na wanua. Na wanua.
Okay, okay. Wonua wie a, na wadi nkosua no. Afei wodi nkosua no wie a, na kyerɛ sɛ ɛɛ nneɛma no aba. Ah, okay.
Nti sɛ na ayɛ ma mekyerɛ mu no. Wode nkosua no bɛhyɛ mu ansa na woanua onua wie a ɔse ɛwɔ ade baako bi a ɛbɛka ho na afei ɔde ama wo na wadi wodi wie a fiti saa da no ɛkɔ ɛtuo boba ɛnka wo da sekan yɛ yɛ sekan si wo so a ɛntumi ntwa wo da saa Ahaban wei wohu no ketekete wɔ ha nanso dwumadi a ɛdi no ano yɛ den papa mi ayi dɛ nkɔ. Ee ɛyɛ a ɛmu mhm. hɔ anyɛ ma. Ɛgbantɔ a ɛnwoli mi akɔ kpɛrɛ nti yi kɛ mi atɔ mi akɔ wɔ agyalen mi atɔ wɔ agyalen no

soap of luck anaa seminar luck di akyiri de ama wo na afei sɛ woyɛ adwuma a biribiara ɛbɛkɔ so de ama wo fɛfɛɛfɛ ne ɔde nneɛma baako mmienu bi ɛbɛfra ahaban no na afei ɔde ayɛ luck soap de ama wo soap a lack di akyire na ɔde ama wo na afei abere abere nyina wo de ɛredware wo de ɛredware no na nneɛma ɛresesa wɔ w'abrabɔ mu wei deɛ wei wei paa deɛ sɛ sɛ wontumi nyɛ a ɛnna na mennim nea wopɛ biom frɛ yɛn maame na afei ɔnyɛ seminar no mfa ma wo sɛ wowɔ aburokyire nso a Ɔbɛyɛ na ɔde amane wo wɔ hɔ na afei wode adware na luck bi a wopɛ wɔ w'abrabɔ mu no a w'adwuma nyinaa ɛbɛkɔ so de ama wo. Nea yɛn maame ɛka no yɛn ma bibi foforɔ bi wɔ hɔ na na bubu do ga lɛ kpɛlɛ ho ɛyɛ ahoa. Awo na nam akɔ hɔ ne nyɛma. Oh okay nti ahaban ne deɛ w'awie ɛno ɛde ama yɛn nti yɛ yɛ yɛbɛda w'ase sɛ W'ahwɛ yɛn na yɛne yɛn maame adi nkɔmmɔ. Dada, megyina mi abeɛ nya dɛka. Afi na mi akɔ agba pɛ dɔɔ na kɔva ɔno wo pe. Amado no aburuchi. Ya okpɔ court nyawo. Owɔ sese sese sese ɔmɛtɛn na wa.

Yɛanya court nsɛm bebree, yɛkɔ court yɛntumi ndi nkunim. Asɛm no yɛkɔ a na yɛbɔ atu gu, yɛse ɔkyena mommra, ɔkyena akyiri mommra, naawɔtwe mommra. Saa nkorɔfoɔ no ne yɛn nso a yɛwɔ asaase wɔ Ghana ha na mmom yɛwɔ aburokyire. Nkorɔfoɔ ne yɛn reko wɔ asaase no ho. Anaasɛ wɔagye asase no afiri yɛn nsam. Mmoa bɛn na ɔbɛtumi de aboa yɛn? Anaasɛ ɔbɛtumi aboa yɛn na afei kɔɔt nsɛm no mu yɛadi ɛmu nkonim? Anaasɛ asase no asan aba abɛdi yɛn nkyɛn? Ɛna yɛn maame se aane ɔbɛtumi aboa mo saa nkurɔfoɔ no. Asase no asɛm no deɛ sɛ woa wogye wo ho de Sɛ asase no yɛ wo deɛ nko ara deɛ a, woba ne nkyɛn a, ɔbɛboa wo na wo nsa aka w'asase. Afei nso, kɔɔt nsɛm no deɛ, ɔte ne tɛ wɔ n'asoɛeɛ ha. Deɛ wobɛyɛ ne sɛ wobɛfrɛ no. Wofrɛ no wie a, ɔbɛbisa wo sɛ na asɛm no fa kɔ. Aha, wo, wo, woma no nkyerɛkyerɛmu no nyinaa wie a,

yɛne no abɛdi abɛdi nkɔmmɔ na afei yɛama no akonnwa sɛ ɔno nso watumi akyerɛ biribi de ama ahwɛfoɔ a wɔn nso wɔbɛnya nso mfasoɔ. Nti yɛnkɔ so na adwuma pa no a yɛyɛ no yɛnyɛ mfa ntoa so. Ɛno nti sɛ ɛnɛ ɛna ɛyɛ wo first time a wohwɛ yɛn a, station a wohwɛ yɛ Kabakya TV. Subscribe na afei twɛn wobɛnya ɔdɔma bi ɛba ɛwɔ wo screen ase na wamia dɔm ne so fiti ɛnɛ kɔ yɛde video bi to hɔ a na wayɛ first person na wosan aka afei nso yɛwɔ Facebook ne TikTok nea wobɛtumi ayɛ ama yɛn sɛ wobɛ like page no na wahyɛ video na wagyae wo comment anaa wo question wasɛn bisa bi a wopɛ sɛ wobisa yɛn no na wabisa yɛn na afei yɛakenkan na yɛde ho mmoayɛ ɛde Ama wo. Nso sɛ yɛbɛsan ahyia bio no, yɛne nananom ne asafo Awurade agyaw mo. Me a midii dwumadi ho akyia me, me din de Nakote Solomon Sande. Yɛbɛsan ahyia bio. Yɛda wo ase sɛ woahwɛ yɛn. Bye bye.